Aw hei, tah hian pali an lo awm a, kha helai mi pahnih hman rawh, helai mi pahnih ka lo awm lam. Ka zuar a, a thau lutuk kan ei thei lo an tih a, an rawn thleng let a maw? Hei, hei ho hi an rawn thleng let ho a nia, a thau leh lutuk a keng hi pawn ei ngei na kan hre. Ka rawn phuih chhuak rak tak mai. Kha in chuh ve a ruk. Umm, kha pakhat aw, kha a chuk a ni. Awle, hei vawiinah chakah hi kan chhit leh dawn a, hetah hian. Helama ka kawlpui turte pahnih hei, Vira leh Zantanga hruai thin tawh hi chu Samuela a nia. Dar hnih leh chanve a ri dawn a, kan kalna tur hi a hlat tham deuh avangin tiang kan kal hmang a, chuan he kalkawng te pawh lo tih lan zuai zuai te pawh kan tung a, a theih lo nih chuan min lo hrethiam ang a, chuan Lui kan zong vak mai anga chuan lui kan hmu zo em tur ang, vawi khat kalna tur a nia hei, a kalna tur min hrilh.

Aw, hei hian lui kan thleng tawh a, kan zawh tha a, tuna kan duh tawk tawh dawn a, hei leng thir khutah khawn a awm a, Pu Laithlang deuh ah khawn kan entirh ve thin hrim hrim kal a hmu lo a, e a va awih hmel ve e Khaikhu, a sang hmel khawp mai, pu Laikhu leng thir a awm a, kan chhuk tawh a lo ang a, hei hi.

chuan in kan thlen hnu te kan rawn chin ang leh dawn nia. Hei le, tah hian lo awm ve leh phiau mai, pakhat khat ah pasawn a awm, hawi Samuel keu rawh le, hei a nu a lian khawp mai, chuan hetah pawhin pakhat a awm leh a, hei a lian leh viau hi pawhin, aw a lian leh viau tho e, a pa a ni ve thung a ni. Takhuan pakhat a lo awm ve leh a vial man rawh lai. Um. Hmanlai khaw chiang deuhin a ni dang aw. Um. A nu nge pa lu ti lang teh? Pa. Pa maw? Um. He? Um. E, a pa nih khaw pa. Hah. He? Ai, ai phone khaw kan awm lo. Hah.

helai chu kan ṭawk na chin a la ni lo va hei hetah hian pakhat a lo awm a hetah thlang ah hian pakhat a awm bawk a kha la vawr vawr tawh la ehe hei nge lo awm hman a a khawi a kua lo awm nih hi pawi va kua lut hman tlat.

Aw hei, tah hian pali an lo awm a, kha helai mi pahnih hman rawh, helai mi pahnih ka lo awm a. I hmuh em? Aw hei, pahnih a nia, pahnih ka man a, pahnih dawi man. Aw pahnih lo man ve leh bawk a. Eh, a zia dawn viau e, kan chahna chinah chuan an awm tha riau mai. Hei le, kan lo awm ve leh phiau mai a hei, a kual lut tur ka zen chhuak a, a nu tho ni hi a ta ka na, hei, i hmuh mi? Hman em? Heng rawh aw, hetah hian lian deuh mai a awm leh hei, ee, umm, hei a nu tho ni hi an lian thin khawp mai a, aw ta hian a rawn phawrh dawn a, a lian em? Ee a lian pangngai khawp mai ka hmu, a nun va tam ve helai. Ni hi eh lui hi a nun tam khawp mai. Aw hei helai lia hian pahnihin lo awm ve leh a ha umm pu khulai khawn lian vak lo pakhat alo awm ve leh a te chu a va lian lo ve aw kan la ve tho ang umm hei tlai in pahnih an lo awm leh a pakhat kha kha lawk umm i lo rap bet em ngei man aw. pakhat ania chuan hetah hian aw thar awla pahnih vial in man ve mi hei chu bawp an len hleih leh khawp mai hei a bawp in len hleih zia khaw hawi man sa ho khu e khuang ve nuk tawh alawm

Hu pakhun lian lutuk tak mai lo awm ve leh a a lian leh khawp mai hi chu hria ha pakhat ania kan ai sen hmm chuan a kua hian awm bawk a hmm pathum hmm ile a pawh lo awm ve leh e ha pakhat alo awm leh aw pali

Huh, chutah khawn pakhat bawk khat chuh nei lo awm a, a lian leh khawp mai a nu nih hian. Aw, hei, nu nih la ngei hi. Park tam lo ei ve leh mian mian a, an lam leh ta a. Umm. An te khulai deuh deuh pathum a awm. A ka bul ami man nasa ber ang. Pakhat kha a lo keu nghal reh le. Pakhat, ha. Pahnih hetah hian pakhat a awm leh a hei chu va tang nghet deuh ve a umm hei le umm pathum hei le an lo awm ve leh a. a chakai pawh kan lo tilang vek theih lo intaih lo nal tuk a maw a va lian ve ve a pa ni ang a a nu tho tinge nu zel a ni a hma khawp mai a nun tam hetah hian hei pakhat hi lo awm ve leh a nu leh tho hei hetah hian lo awm ve leh phiau mai pakhat chu. a nu deuh ngawt ala ni a lut hman tah khuan he helai chu chu kan lo theh loh hlang a ni hi he tah hian lian lutuk lo pakhat in alo ei ve leh a an che theh. hei a chep khawp mai a kan awmna hi a rem lo khawp mai hei chulai nu lian tho ni hetah hian pakhat a awm a salai hran lian deuh mai a awm bawk a ha hei tah hian pakhat lian deuh mai a lo awm leh bawk a. A nu, a nu lian hi umm tah hian leh ei zel a lun miah la pakhat chuan lian vak lo teh in umm ha a te te pan a ni tlat mai a. Aw chu tah khawn pahnih an lo awm leh a, an lian leh khawp mai e pawh hi hei umm chu pakhat a nia a nu a va va te lutuk chuan hetah hian pakhat a awm leh bawk a hei pawh a nu tho umm. A dang alh awm em? Kan tah lo va. Huh. Tah hian pakhat a lo awm a. Sawtah pawh sawn pakhat a awm leh a. Pakhat. Pahnih. Hetah hian pakhat a lo awm leh bawk a. Hmm. Huh. Tah thum. He. An tan chiah ka hlau thin chu. Hetah hi pahnih an lo awm leh a. Hmm.

Ri rawn na han lo awm a. Tah khuan pahnih an lo awm leh bawk a khu. Pakhat, pahnih, pathum anih hi. Kha hmun hmawt leh lawk. Hetah hian hei a va rem lo va. Umm hei. Umm. Hei pakhat a lo awm leh a. Umm a nu bawk. A nu zel han ani mai. Heta hian pakhat a lo awm ve leh phiau bawk a. Tah hian pakhat a lo awm fia leh bawk a lo ei ve leh mial mial mai. A nu leh bawk. A nu hlir an ni mai a. An phawt hmasa tawh aw. Aw hei, helai hi.

Tah hian pahnih an awm a, mahse pakhat hi chu teh em mai kan la lo mai a, a lin zawk hi chi hi kan la ang. Hmm. Ha le. A nu leh bawk. Aw le. Hu. Tah khawn pakhat a lo awm ve leh khiau mai a. Hmm. Hei. A pa nih hi chu ve na. Hei pakhat te lo awm ve leh e tah hian e chengkawl lian chin va tam ve hei tiang hi phung chengkawl kan tia engtin nge in tih ve phung chengkawl hi kan ti deuh tawp a kan ei lem lo a hei hetah hian pakhat chuan lo ei ve leh mian mian mai chakai a te pawh an la tam a nih hi hei pa ni tlat hi chu a bawp lian lam a awm lo. Hei la, pathum an awm a, a thuk ber atang hian aw umm kha ka rawn huih chhuak vek tawp mai kha in chuh ve a ru umm kha pakhat aw kha a chhuk a nia umm a rap thak nai. Hmm. Ui, tak pun pakhat tawm min ka fia. Eh, ani leh lo hmun. Oh, hei, tak pahnih pathum an aw, pakhat chu te. A te te hin kolh ve rau a. Hmm. Pahnih. Hmm. Hei. Tah hian pahnih an lo awm ve leh a, a teh zawk, a lian zawk. A pa ni hi chuai a palian kan man ve e. Ni e an tan chhe dawn. Pakhat hi va lian ve hei hi a nu hei, lian lutuk. Tah hian pakhat a lo biru ve bawk a, a thiam ve hle mai kha. Kan man tho che ni e. Chakai police. Tun um lo. Hei la. Lo. Hei vel em ya. Bop bop te du na chu. Hei. Bop te da tak hi. Ti thi ta hin bar khai. Lo ei mi mi al man don tho tho che. Chakai police.

Chak lam chu pan awm ve nual. Chak chu rawt zawm nih chunga. Ani hman a. Ka te em. Hei la hei la. Ani ni tuk lo hi chu. Eng rawh. A ko bula pakhat a lo awm. Vel lo man rawh khalai mi kha khawlh nge. Hala. Helai hian i lut mi. A khuwa awm a khu. Lung hi phawk chin teh hrim hrim i. Hei hi. Aw hei, a rawn loh awm e. A lo loh awm e hei. Hmm. Khu khu khu. A lian khawp mai hi chu leh tikana a. A pa a ni chiah e. Mahse, a buk lian lam a awm lo he min chet. Hmm. Khula lian leh khawp mai hi. A pa a nih ka ring ta thei chu. A lian em em. Kha maw, a pa. A pa dik tak a ni e.

lian ve deuh mai bal ang reng takin a lo awm a a nu niang hi chu umm a lo in tarh mian mian a saw i lai kan phawk a umm kan man ta a ni police ten chakai police ten. Hei le tlai pahnih an lo awm a pakhat pahnih umm an lian dun khawp mai hei a nu leh pa an ni e hu nu he khai hei beidun tawp lama a hnar lam a ni tawh a an tam vak tawh lo a lo awm ve leh hlauh mai la lian ve tho leh nghal a khu. A va hrawl ve hi chu a hrawl hle mai a hei a nu a pa chu nise bawk a lian viau ang a tak hrawl zia hi hum a hrawl khawp mai fiamthu lo chuan maw.

Khula khula dil hrep a umm e kan va in man lo teuh ve umm hei a pa hi lo lian thawp mai leh te khan a kan chaw chah loh na chinah pakhat chu lo awm ve e umm a va thuk ve rin a e awih ha heng teh hei ka kut a cheh dan hi. Huh, tikhun a chet tawp a nih chu. Aia, a na lutuk leh nghal. Umm, ka thlah a, ka man leh dawn tho a ni. Ngen mai a, engaiawng a man loh teh lo lang se le. Aw, hale, hei in kan thleng tawh a, hei hi kan man ho khan i hei bag hniah kan dah a, pakhatah chuan rilru to a. Eizawng hi kan man a, tunah a bunna kan nei dawn a, Samuel, Samuel an bun hmasa a, umm, vawlei in zat chiang nge awm, a lian thuam em tih te kan en dawn a ni. Eee, khai hei, a va tam tha teng teng ve em teh, heipu chu lian lutuk ringawt. Eee, khai hei, lian tak a ni.

Kan bun a kan veng dawn hi ka ti zawk maw? E hei ka tam khawp mai sem chu zan dang ang lo takin hei kan man ve nual mai vel dim deuh che heta i an bak um e khai ka tam hle mai hei. Aw nang chu tel tuk. Kha hun hia hun thuma bun tu ka ti ka ti a hun hia chu buna. Re thai tam khop mai he. Chuan hi hi kan chhiar chin ang. Engza chi nge kan man zan in ah hian. Hei hi hi kan insiam hnu a kan chan ho zawng a nia hmun thum ah kan then a hei hi hi pakhat ah hian in ihh sawm a vai in zah sawm ruk leh tih vel a ni a sawm ruk sawm nga pali vel theuh in kan chang a nih chu hei hi hi zawng hi kan man a nia zawng in tan a zia khawp mai zan dang a kan man zawng zawng nen a zah deuh thaw a ni kan mi pakhat chana hi a zia khawp mai a zan in chu sawm sawm nga leh. Pali ni thurin kan chang a nih chu. Umm heti zawng kha zanin kan chang aisin video kan en leh thei te chu a nia. Emm la subscribe lo ten lo subscribe ve zel ula chuan ih comment leh like kha min lo hnut chhiah sak ve leh tho ula ah chuan a thei khan min lo share sak ve leh ngei dawn a nia. Aw. Hei i nizana kan chak ai chhit kan hman kha nia hei, a thau hlawm khawp mai hi hetah a bawp e tah a lian ber hi hi a tak a nia ento a ngaihna awm lo a thau dan hi maw. Tiang han ti a tikawr a sawi vel deuh la a khah a dang vel pawh tih a hriat lo. Hei a ngaihna awm lo reng reng. A khat vek a ni hei. Thenkhat phei chuanin ka zuar a, a thau lutuk kan ei thei lo tian rawn thleng let a maw? Hei, hei chu hi an rawn thleng let ho a nia, a thau leh lutuk a, keini pawn eingeihna kan hre lo kan ti aia kan tih dawn a ni hei. Hei hei, hei hi Tasagana, hei ka ei tur bik, vawiina kan ei tur a ka inchhum ho a nia hei hi. Hei, thau tha hlawm khawp mai. Tui leh khep khep dawn mang e. Mukbang ropui bei leh mup te ang. Khawtia hei tui an pe lam thil te hi tak tak. I lak dan zawk ka fuh lo ngam a nen. Lam erawh ti.